Hyýalymdyr goşgy düzmek, arzuwym giň dünýän gezmek, Ýary türkmen, ýary özbek, bu millet çarşaňňydadyr. Iliniň bir tanaş towy bardyr, dagda ördek guwy bardyr, Turba bile barýan suwy bardyr, bu millet gowurdakdadyr. Sözleri göge gaýdyrylyp dur, özüni görnükli saýdyrylyp dur, Turbadan suwjagaz çüwdürilip dur, bu milletler mukurdydyr. Bardym gördüm wah ýurdy dar, ýigrim tört sürüp bolmaýar, otuz bir sany milleti bar, bu milletler dostlukdadyr. Hak Resulynyň gören ýeri, ýa hezretiň ýörän ýeri, hojamlaryň dörän ýeri, bu millet hojamazdadyr. Bolmasyn ýeke galasy, Ynsanyň köpdür tobasy, Annadurdy şaýyryň obasy, Bu milletler mekandadyr. Ýakynda barma gör, azdyrar, Amyderýany gazdyrar, Otursaň mahmal ýazdyrar, Bu milletler kerkidedir. Göwnünde ýokdur egresi, Awlakly guzuly degresi, Ärsarynyň bir seresi bu milletler halaşdadyr. Erkekleri nasyn satar, aýal-gyzy gawun eker, eteklerine şire döker, şirewanlar pelwertdedir. Ilinde ýek-ýarym tilki bardyr, çölünde kowsaňyz tilki bardyr, ögem diýip bir ajap halky bardyr, bu millet garabekdedir. Tapylar göwnüňe ýakany, Köpdür instu-dokany, Seýdi şahyryň mekany, Bu milletler lammadadyr. Görmäň dostlar namart ýary, Ýüreginde galar zary, Bardyr Soltanýazyň gyry, Bu millet doňuz sowhodadyr. Ýok, Ýokdur göwnümde ýetsemi, Ýarpy türkmeniň mesgeni, Ýary çowdur, ýar esgili, Bu milletler Saýatdadyr. Gapdalda derýaň hanasy bar, Çyn türkmen üç-dört sanasy bar, Ýolda gowy çaýhanasy bar, Bu milletler Sakardadyr. Pirimizdir Hezretaly, Göwnüňize ýalan ýaly, ilatynyň deň ýarysy däli bu millet komsomolskidedir. Myhman garsaň gowy görer, eke diýip epilip salam berer, üç-dört bolsaňam göwnüň görer bu milletler çärjewdedir. Goşgy diýen asyl atdyr, düşünmeseň gury zatdyr, ýary türkmen ýary tatdyr bu milletler farapdadyr. Tä gaýdynçaň bile ýörer, ter çüldürip söwüş görer, pul töläp okuwa girer, bilimsizler dänewdedir. Ýokdur göwnüňe ýakany, tapylmaz artykmaç okany, türmeçileriň mekany, işýakmazlar şagaldadyr. Illeri köpräk ýatadyr, Ýerleri çakyňdan gatydyr, Ýar arbaçy ýar atadyr, Bu millet dargan atadadyr. Sözleriniň bardyr baly, Göwnünde köpdür hyýaly, Gapdalda bar äpet köli, Bu millet gaz ojakdadyr. Özüm gördüm namart ýary, Ýüregimde galdy zary, Ýar teke ýarär sary Bu millet baýramy aldadyr. Özi bizsiz ädim ätmez, Är sarydan gaty gitmez, Gepletseň tat diýip göwni ýetmez Bu milletler marydadyr. Myhman bolsaň göwnüň örýä, Eýe çykyp bile ýörýä, Oňat daşy äpet derýa, Bu milletler murgapdadyr. Bagşynyň bolmasyn azary, Hak salsa nätjek nazary, Babagam bir babamyň mazary, Bu millet ýol ötendedir. Sözleri maňza ýarap dur, Pikir ýumagyn sarap dur, Bir wagt Gowşut han gorapdyr, Bu milletler sarakdadyr. Mydam bardyr bahary-ýazy. Gelin-gyznyň bolar näzi. Howdany bar sary-ýazy. Bu milletler uşgudadyr. Sylamaz ýakyn ýatlary. Bulaşyk ýazar hatlary. Aldawçyrak ýigitleri. Bu milletler kirifdedir. Bagşyň bir gezek baran ýeri. Ýüzjek düýp derýada akan ýeri, Owganystanyň ýakyn ýeri bu millet tagta bazardadyr. Myhman barsaň gopan bolar, uludan uludan opan bolar, instut okap çopan bolar bu milletler Tejendedir. Köpleriň baryp gören ýeri, dagda gezip ýörän ýeri, Öwezgeldi tekäň dörän ýeri bu milletler kakasydyr. Ozal biz siz oňulykdyr, sözleri ajyk daňylykdyr, Akgyşjan şonda dogulykdyr, bu milletler ýaşlykdadyr. Öz ärsarym söýer meni, ýaş tamadam diýer meni, ýary türkmen, ýary ermeni,

Ýokdur ýüreginiň ýarasy, Ýaryň galmasyn zarasy, Bardyr-la molla garasy, Bu millet nebit dagdadyr. Ýomut men diýip awşarar, Salam iberseň gowşurar, Men diýen sur bagyny tabşyrar, Bu millet gazanjykdadyr. Köpleň baryp gören ýeri, Agzyn açyp duran ýeri, Magtymgulyň dörän ýeri, Çyn daglar garry galadadyr. Aýdymy sazdan gowy görer, Bahary ýazdan gowy görer, Nebiti gyzdan gowy görer, Bu millet telekendedir. Bagşymyz-a sözün aňdyr, Düşünmeseň gury sandyr, Türkmenler şu ýerde gutarýandyr, bu millet Krasnowodskidedir.